Iawn lads, o'n i'n meddwl swn i'n neud fideo am gan bod y Euros ar y ffor, o'n i'n meddwl swn i'n neud fideo ar um, y crisa Cymru ma, uh, ond yn benodol y rei dwi wedi prynu sy'n repro neu reproduction, uh, lle mae rhywun di ail greu cris, so beth sy'n digwydd ydy mae rhywun yn anfon cris at rhywle yn China siwr o fod, Yym ac yy ma nhw'n ail greu y crys er mwyn gwerthu fo am lot siepach wedyn. Ond o'n i jyst isio mynd dros cos dwi di prynu nhw lot a fydd fy ngwraig ddim yn hapus am dan hyn yym a dydi hi ddim yym a dwi di gorod cuddio ambell un oddi wrthi hi cos fi'n prynu gormod rili dwi di probably gwario dros can punt arnyn nhw ond ti'n cael lot am y pris na. Ond o'n i jyst isio mynd trwydden nhw yym a jyst edrych ar cwpwl o nhw yym i weld be di, be di safon nhw, be di quality nhw. Um, so ni'n meddwl, ie, yeah, so ni'n neud hynna heddiw. Dwi wedi bod yn prynu crysau peldroed ers, um, wel, pobl yn prynu crysau peldroed i fi ers o'n i tua deg oed, a dwi jyst wedi cael ei ymlaen efo hwnna, wedi prynu nhw i gyd ers hynna. Um, so mae gen i greiddiol ers beth, dechrau 2000s probably, um, a gen i ambell un hen fath o hwn, 94, um, sy'n ffantastig.

Draw, ddim yn edrych yn awful i fod yn deg. Yym, gen i deimlad bod y hwmwl ar hwn yn wahanol i be oedd ar y dechre, yn yr un gwreiddiol. Ond, yy, you know, fel crease, dyw e ddim yn bad. Nes i prynu size medium ar hwn, yy, ond oedd y braidd yn dynn arno fi, ond dwi'n meddwl oedd hwnna oherwydd lockdown, siŵr o fod. Ond, yym, na, t'mod be', yy, ma' safon yn alright, ma' hwnna'n you know, dyw e ddim yn stuck on i ddim byd, mae wedi wedi sewio mewn, um, you know, iconic ar, y, ar yr ochrau, ond doedd, um, oedd y rei glas yna Glasgow yn gwisgo homol yn ddiweddar, so dwi ar wisgo yna ers yna. Um, ond na, chwrdd teg, mae'n iconic, mae'n chevrons dros fo i gyd, so fel copy, um, Not bad. Nes i hefyd prynu'r un away ar gyfer hwn ond o'n i ddim eisiau gwisgo fo cos um, oedd yn din hefyd so o'n i ddim eisiau wasio fo so o'n i jyst meddwl cario fo yn y bag. Ond um, er bod o ddim yn, you know, ddim yn gwreiddiol o gwbl. Um, so eto, you know, quality looking shirt ond mae safon yn alright. You know, fysa, from a distance, fysa neb yn gwybod bod o'n fake, so ddim yn dweud. Reit, yr un nesaf o'n i eisiau dangos i chi oedd hwn, a nes i prynu hyn am, dwi'n bo, ages yn ôl, am tua, tua 50 quid, oedd wedi dod o um, yr eidl, dwi'n meddwl, trwy rhywun o Bortugal, dwi'n ddim yn siŵr sut oedd yn digwydd, oedd yn stincio, yn stincio o cigars, mae dal yn bach, a dwi heb wisgo fe eto, ond oedd y gigs ar y cefn, Yym, gigs ar y cefn. O'n i wastad eisiau crys 'ma, a 'di lot o bobl ddim yn gwybod hyn, ond dyma'r unig grys, dwi'n meddwl, sydd wedi sbelio chwarae wrong. So, chawara, sy'n fa, sy fanna, gweld? Chawarai. Google fo, seriously. Neu os sgynnych chi un o'r crysau yma, just checio fo. Chawara, mae'n deud. Awful. Ond dwi'n siŵr os dwi'n ymwreiddiol, you know, cos mae'n edrych yn, yn hun, you know, dwi wedi, dwi wedi golchi hyn dwy waith i trio gael y flippin cigars allan o fo. Ond mae hwn yn edrych yn fwy worn na fys ti'n cael. Um, a, you know, you know, mae yn edrych yn fel bod o'n un iawn, ond efo gigs ar y cefn, dwi'n siŵr beth sy'n digwydd o'n fo. So, naill ai mae rhywun di cadw hyn yn pristine, Neu mae yn repro. So dyna'r unig un dwi ddim yn gwybod sydd gen i. Ond dwi eisiau dangos hwnna, be di hwnna, early 90s, uh, mid 90s, so Crys fantastic dwi'n meddwl, uh, iconic like, ond, yeah, efo Wales yn fanna de. Lle mae o? Yeah, gweld, na. Camera skills, awful. Ydy hwn, upside down one, yeah. Wales. So yy ie, dal i'm yn siŵr am hwn. Yr un nesaf fi eisiau dangos gan fod i'n nesau at y Euros wan, the on. A mae gen i'r gwreiddiol actually. Ie yeah, hwn ydy'r gwreiddiol actually, dwi'n gwybod siŵr pam dwi'n dangos hwn i chi. Ond mae gen i'r un fake rwla. Um, rwla. Alla i ffeindio fo yn munud. Ond o'n i jyst isio checio nawr, y reswm nes i prynu'r un ffeic oedd, o'n i wastad yn mynd i gwisgo hwn, um, ond reswm o'n i eisiau cael yr un ffeic oedd jyst i weld pa mor dda ydyn nhw. A yr unig ffordd dwi'n gallu dango, dwi'n gallu nabod y gwahaniaeth rhwng nhw ydy fatha thickness y uh, things ar y breichiau yma. So mae hwn yn eitha, eitha trwchus i, i, you know, i deimlo. Ond um, ar yr un ffeic yma, Yy mae'n lot fwy tenau. Yy ond ar wahân i hwnna dwi wir ddim yn gweld lot o wahaniaeth chwarae teg. Dwi'n meddwl bod y shade, y coch, mae gwraig yn ddeud bod y, y coch yna fo yn braidd yn wahanol. Ond uh, dwi ddim yn siŵr, ond siŵr bod pawb mae hyn yn digwydd i'n pawb o'n ynddi, mae'n just dechrau dod off pan mae'n mynd trwy wash a pethau, a mae'r un peth yn digwydd efo'r ffeig i fod yn deg. Uh, ond eto, mae hwn, be, 60 quid wan um, ar un fake yn, well, 15, so um, na i, byddai wastad yn prynu rei greiddiol o hyn ymlaen ers, fel eisiau dweud, ers o'n i'n deg oed. Um, ond um, o'n i jyst eisiau cael yr un yma, um, yr un ffeic, er bod hwn yn greiddiol, o'n i eisiau dangos yr un ffeic i chi. Ond, um, yeah, it wasn't a bad effort to be fair. On to the biggest letdown ever. Um, nes i prynu hwn yn reiddiol, mae yn reiddiol. Nes i talu fatha 80-90 quid amdano fo. Um, a mae just yn, mae just yn belt ydy ddi um, o gris. So mae hwn yn reiddiol, ond uh, obviously mae fideo yma amdan y repros. Uh, y reswm di dangos hwn i ti, i chi, ddylsyn ni ddeud, ydy Nes i prynu yr un crappy ma. Be oedd o? Fifteen quid. Do you know what? It's not a bad job. Yym dwi'n meddwl dyma crys dwi'n gallu deud y wahaniaeth fwya rhwng yr un gwreiddiol a'r un fake ma. Yym dyma lliw yn wahanol, dyma'r un gwreiddiol, dyma'r un, dwi'n siŵr os di fideo yn dangos o. Mae badges braidd yn wahanol, mae nhw wedi bod yn iwsio rei badges yma um, braidd yn llai na'r un gwreiddiol, ond er, you know, ma' quality yn alright. Yym, unig beth am y crys yma oedd, yym, a dyma'r unig grys dwi wedi ffeindio hyd yn hyn o'r repros sy'n neud hyn, o'n i'n chwarae football the other week, a y thing ar y, ar y, y breichiau yma, uh, be oedd yn neud oedd, uh, oedd o'n rwbio ar yr ochr, a dwi wedi trio tacluso fo, ond ti dal yn, ga- chi ga- dal yn gallu gweld o. Um, Dwi'm siŵr os 'di o at chi yn actually, ond take my word for it, oedd o'n lot waeth na hyn efyd. It's just loads of pulls. A oedd o'n awful efe, ti'n gweld, oeddech chi'n gweld fatha lliw gwahanol arno fo, oedd y pulls 'na, a dych chi jyst ddim yn cael hwnna efo gwreiddiol, a o'n i'n mor gutted amdano fo, cos dwi'n licio'r crease yma, a'r reswm nes i prynu'r un fake ydi cos o'n i eisiau cadw hwn really, ond mae hwn yn jyst yn belter. Obviously ma' ma' label 'di mynd ŵan, ma' 'di fynd trwy'r wash sawl gwaith. Yym ac yy mae jyst yn belter so nesh i prynu hwnna a meddwl ah you know rwbeth i mi wisgo i chwara ffwtbol ne' rwbeth a wedi cadw hwnna yym a o'n i o yn proper let down. A dwi'm isio wisgo hwn rŵan jyst yn case ma' hwn yn neud yr un peth ar y ar yr ochre fel ma' 'di neud ar yr un fake ma so you know ma' copi yn alright ond bit of a let down mate. Bit of a let down. Na, dwi 'di yy dwi 'di ffeindio'r un fake 'ma o'r un newydd. Ie, chi ddim yn gweld lot o wahaniaeth, ma' nw 'di neud job oreit. Yym ma' hwn yn edrych yn wahanol. Yy ma'n actually 'di 'di syfaifio'n fwy trwy'r wash na na'r un gwreiddiol hwnna ond you know ma' lliw 'di mynd a petha ma' dechre dod off a you know dyna dych chi'n disgwl efo'r un fake. On' ma'r Adidas arno fo yn proper You know, edrych yn dda. Yym, dwi'm yn siŵr os dych chi'n gallu gweld y gwahaniaeth yn y lliw rwan. Ia, na i gael yr, yr un hen ma eto. Um, na'r un gwreiddiol, dwi'n dweud. Dwi'n siŵr os ydych chi'n gallu gweld, mae hwn braidd yn o leiach, swn i'n dweud. Um, dwi'n siŵr, dwi ddim yn dangos yn dda iawn ar y fideo yma. Um, ond i fod yn deg, fel copi, It wasn't half bad, fel nes i ddeud, o'n i wastad yn mynd i brynu'r un gwreiddiol. Ond, um, yeah, alright, a fel o'n i'n ddeud gyna, mae hwnna'n, yeah, mae hwnna'n lot yn dynaiach, uh, quality ddim, ddim cystal a, a dych chi'n cael ar un gwreiddiol, so, um, yeah, that's that. Uh, da ni hwn arriveio heddiw bore, um, ac um, mae hwnna away kit ar gyfer yr un o'n i'n sôn am gyna efo spell mistake, a dwi'n mynd siŵr os di spell mistake ar yr un go iawn, yr un gwreiddiol i hwn. Dwi'n meddwl oedd o just ar y home shirt, ond be maen nhw wedi gwneud ydy maen nhw wedi iwsio'r un badge, a ma fo, um, ma spell mistake yn fanna hefyd, chawara. Um, a o'n i ddim yn siŵr, so ni'n gorau checio, o'n i ddim yn siŵr, o'n i'n meddwl just ar yr un home, so fysa hwnna, os di hwnna'n wir, bod y, bod y, y spell mistake just ar yr un uh, home shirt ma, um, Dyna ffordd dda o o weld os 'di hwnna'n fake neu ddim. Yym 'c'os ma' yn amlwg ma' nw jyst 'di iwsio badge ar hwn yy o'r un you know ninety four 'na be' 'di o. So dwi heb agor 'wn eto. Quality'n edrych yn orau. Y peth o'n i'n edrych ar hefyd oedd y oedd y breichie o'dd 'na ddim byd i rwbio ar y pethe a does 'na ddim. Yym dwi'm yn tueddu i fynd am crys a gwyn dwi'm yn licio nw ddau yn yn lot fawr ond yym Na, stwff i ffonau'n tynnu fo allan. Um, so mae'n dod mewn bagiau fel hyn. You know, mae'n edrych fel Adidas, you know, mae'n Adidas ar y bag fa. Um, so, you know, they're proper going for it, like. Um, a Umbros yn ei ddeud ar hon, does. A mae'n, you know, mae'n e ding efo fo. Mae'n yn large, ond nes i brynu medium. Dwi'n meddwl chi'n cael am prynu pethau efo ar y cheap, da. Ond, uh, yeah, do you know what? Ah, quality braidd. Cac ar hwn. Teimlo'n tenne, tenne iawn. Um, yeah, a mae collar ddim yn dda iawn chwaith, i fod yn deg. Um, you know, looks the part, not bad. Um, di cael y design yn, yn, yn iawn, dwi'n meddwl. Won't be wearing that too much, dwi'n meddwl. Un arall, um, o'n i ddim yn hoff iawn ohono fo, jyst mynd i checio i gael y flwyddyn yn iawn ar hwn. Dwi byth yn siwr, 83. Uh, yeah, 80s, 83. Um, o'n i wastad yn licio Cris ma, ond o'n i byth yn meddwl swn i'n prynu fo. Um, fel si dweud, unwaith eto, repro, o'n i wedi gwneud y flipping tag ma, uh, you know, the proper going for it. Um, ac, um, yn siŵr beth mae'n dweud ar hwn. Le marque trois bandes. Yym, maen nhw'n dweud large hefyd ond o'n i'm eisiau large. Ond i fod yn deg, fel dwi'n gwisgo medium fel arfer, um, hwn yn ffitio medium. Um, you know, swn i'n probably gallu deud mile off, mae hwn yn repro, ond, you know, it does the job. Um, peth nes i weld efo Cris yma di, mae ma collar yn reit llac yn efo, collar yn reit, you know, get two heads in there, you know what I mean? It's not great. Mae quality yn teimlo'n dda. Mae'n teimlo fel proper authentic eighties quality. Sy'n sy'n orau. Yy unwaith eto am fifteen quid. Not bad really. Yym a hefyd gesh i yr un oddi cartre. Dwi'm yn meindio prise Cymru yn yn felyn. Obviously mae gen i'r un newydd 'ma. Ond yym eto yr un math o safon a'r, a'r un arall na. Um, ddim yn edrych fel bod y color ar hwn, you know, cwyd mor llac, 82 mae'n deud ar hwn. Um, Dwi'n siwr. I'll update you pan dwi'n gwisgo fo. Ah, do you know what, oedd hwn yn let down hefyd. Um, Carry Crease ma, dwi'n meddwl bod o'n absolute belter o Grease. Um, ac um, o'n i just yn Nes i gael hwn o o rywun ar Facebook chwarae teg oedd o'n ffantastic. 84 di hwn ie. Yym a o'n i'n meddwl ah what a belter ond ma' nhw di cael y badge yn hollol wrong ar hwn. Yym oh it smells nice, just gonna wash. Yym ma' quality yn wych, ma' ffit yn neis iawn yym ond ma' hwnna literally printed on fabric and they've just stuck it on. A o'n i mor gutted efo hwnna. Cos ma' literally, ma' tynnu ffwr o o quality gweddill y cwri- y cr- y y y crys wedyn. T'mo' be' I mean? So a ti'n gweld yn barod dwi 'di gwisgo un fatha tair gwaith ŵan a ma'n it's not it's not up there with the quality like. Ond yym na ma'n alright am am rwbeth i nocio rownd mewn. Yym ond ie o'n i mor gutted efo badge 'na o'n i... 'C'os 'di badge ddim fel hyn ar yr un eighty four a o'n i'n meddwl sa nw'n Swn i... Swn i'n meddwl fyswn nhw'n gallu mynd yn agosach efo hwnna. Clearly not. Yes. Mae hwn yn... Eto yn repro, ond... Oh, ti'n meddwl, dwi'n licio hwn. Um, dwi'n licio fo probably gymaint a dwi'n licio hwn. Dyna un o'r hoff rei fi. Um, you know, slightly ugly duckling this one. You gotta love it. Mae'r wraig yn yn casáu o. Yym ond mae hwn jyst yn belter. A dwi'n meddwl y gafodd yym gafodd Hwngari ar yr un pryd, doedd y crys union fel hyn. O'n i'n chwilio am flynyddoedd am un gwreiddiol a methu ffeindio un, wel, am llai na fatha two hundred and fifty quid. Yym eto ma' nhw 'di iwsio'r un badge 'ma a ma' jyst

'sa hwnna ddim yn digwydd. Um, you know, maen nhw wedi drio, maen nhw wedi trio na iawn, you know, replicate and all that stuff fel oedd o'n yn y 90s, early 90s. Um, quality yn teimlo'n iawn, ac uh, beth sy'n neisiach am hwn, you know, compared to the, the home shirt, ydy, dim byd yn mynd rownd y, Doing this to me for? Sdim byd yn mynd rownd yr ochrau fel hwn i, i dechrau wneud pulls o dan y, yn fama, you know, under the armpits. So, does dim byd i, i wneud pulls ar hwn. So, dwi'n meddwl wneud y quality, dwi'n meddwl wneud hwnna sefyll, dwi'n meddwl wneud hwnna barhau, ond badge, sorry mate, no chance, not good. Yym, unwaith eto, oedd un, oedd yr un yma yn un o'n i'n chwilio amdan am flynyddoedd a methu ffeindio, a pan nes i weld bod nhw'n gwneud repros arno fo, it's not half bad, um, quality of badge yn neisiach ar hwn, um, unwaith eto dwi'n siŵr os dyn nhw'n iwsio'r badge go iawn ar hwn, um, efo'r crys ond ella bod bod fi'n wrong yym mae wedi cael y y design yn iawn dych chi'n gweld y ddraig dwi'm yn meddwl bod o'n cweit fel yr un gwreiddiol ond you know just for knocking about in mae'n mae'n berffaith mae'n teimlo'n neis ond unwaith eto efo repros ma yym chi'n gwybod pan ti'n pan ydych chi'n cael fatha crys newydd Cymru a mae'n deud efo you know it's like climb a cool a, a bla bla bla ti'n meddwl o mae'n just taflu rhywbeth arall arno fo ond dwi wedi gwisgo hwn yn chwarae peldroed a O, o'n i'n stincian. O'n i'n stincian a ti ddim yn... Chi ddim yn cael hwnna efo rei gwreiddiol, you know what I mean? Mae quality yn... You know, y ffordd maen nhw'n creu y crys yma di, di gwella gymaint. You know, like, like last 10 years. Um, so rhywun yn gallu helpu fi o'n i, ond mae'n dweud made in England arno fo fel oedd o. Um, bla bla bla, 58%, oh, 85% polyester. Ouch. Um, oedd hwn ar yr un gwreiddiol? Efo bad, uh, efo

Um, yr un ola o'r uh, repros mae dwi wedi cael. Dal yn disgwyl um, un package arall a uh, dwi wedi gaddo i raig na i ddim prynu ddim mwy ond dim mwy yn dod allan i fod yn deg. So, um, dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud yr un capa um, fatha, what was it, 2000 2003, 2004 ella, ddim yn cofio wan. Um, maen nhw wedi ail wneud hwnna, ond ddim eisiau hwnna, cos obviously mae gen i greiddiol. Ond oedd gen i greiddiol am hwn, ond oedd yn belt ar y kit 2015. Mae hwn yn fake, um, a y reswm nes i prynu fo eto oedd i checio y safon, and it, it does not live up. You know, looks the part o fama, dyna pam nes i roi 14 yn efo holl rif fi, ond i just meddwl, you know, Mae gen i'r un gwreiddiol, dwi'n gwisgo'r un gwreiddiol 'ma, o'n i jyst meddwl I'll have a bit of a mess about with it a jyst rhoi rhifau arno fo, dwi'm yn siŵr os 'di'r rhifau'n iawn, um, you know, to the untrained eye, you probably wouldn't say there's much wrong with it, mae'n ma ma neis, yn teimlo neis, mae badge yn iawn, ond os ydych chi wir yn just edrych yn agosach ato fo, mae'r Adidas ar hon yn awful, dwi'n siŵr os di camera yn gallu dangos o i chi, ond Ah, it's just really poor quality. Yym, fi a'r wraig yn convinced bod hyn yn deud CVD yn lle cyd. Ddim yn edrych fel Y yma. A gweld, you know, ma' 'na pollen a petha. Dwi heb wisgo hwn. Literally nes i tynnu allan o'r y paced um, awr yn ôl. A, you know, mae wedi trio, ond eto, efo'r things ma ar yr ochr ar y, ar y breichiau, like, it's it's not the quality t'mo' ma' 'na wyn dod trwy fan 'na o'dd 'na ddim byd neu dim byd fel yna dwi me'wl bod y wy- y gwyrdd arno fo'n braidd yna leiach na'r un gwreiddiol hefyd. Look I could never make something like this ma' ma' 'na 'di neud yn ffantastig o dda ond yym na swn i ddim yn Dwi braidd yn gutted nes i prynu fo mewn ffordd, cos it's just not up to it. Um, a reswm arall nes i prynu hwn hefyd oedd, um, cos nes i wisgo fo pan oeddwn i gyro um, Gwlad Belg 1-0 yn, yn Cardiff. Efo Bale yn sgorio de, pretty much sicrhau bod ni'n qualifier really, you know, it was It's formality from then on rili, curo nhw adre ac yym pan oedden ni sg- ddaru ni sgorio yn oedd fi a ffrind fi Amlyn yn reit tu ôl i'r gôl a nath o grabio fi fel hyn pan nathon ni sgorio a nath o tynnu fo nath e ddim torri ond ma' flippin fatha'r un eighty four 'na ma'n ma'n lot llac a ma' hwn yn you know, it's alright actually, so ironically mae hwn yn well na'r, na'r un gwreiddiol sy'n gen i. Ond, uh, yeah, so wedi gallu tynnu'r holl hen grisau yma sy'n gen i allan. Um, o'n i ddim eisiau gwneud hwnna, o'n i jyst eisiau dangos i chi beth i quality y repros yma. On the whole, not bad. If you're more than 10 metres away, fysych chi ddim probably gwybod yn, yn wahanol. Ond, you know, fel dych chi'n mynd yn agosach ti'n ti'n ti'n gwbo chi'n gwbo bo nhw'n bo nhw'n wrong you know a ma' 'na bethe sy jyst ddim yn ddim cweit yn iawn. Yym 15 quid DH Gate ydi enw fo does neb 'di sponsor fideo 'ma ond yym I've always wanted to say that. Yym ie dwi'm yn siŵr ma' ma' yy ie 15 quid you can't go wrong really am you know something to knock about in yy ond can't beat the originals mate.